Халыкка күрсәтелүче социаль ярдәм төрләре, үзгәрешләр, Яңа елдан кертелгән яңалыклар Без бүген башка тема белән кушмадык, иркенләп сөйләшер өчен. Район социаль яклау бүлеге җитәкчесе Гөлназ Фирдәвес кызы Хуҗиәхметова, Республика матди ярдәм үзәгенең Актаныш районындагы бишенче санлы бүлеге җитәкчесе Ләйсән Индус кызы Сәйфуллина катнашалар һәм без сүзне башлап, сүзне бирәбез Гөлназ Фирдәвес кызына. Аз керемле гаиләләргә социаль контракт системасы аша ярдәм күрсәтү белән таныштырып китәчәк ул безне. Хәерле иртә, хөрмәтле райондашлар! Аз керемле гаиләләргә социаль контракт төзеп ярдәм итү дәүләт тарафыннан күрелә торган үзенчәлекле чара. Бу чара бу елны да үзгәрешләр белән дәвам итә. Социаль контракт граждан һәм социаль яклау органы арасында рәсмиләштерелә. Ярдәмне биш һәм аннан күбрәк балалы гаиләләр, теге яки бу сәбәп белән эшсез калган гражданнар рәсмиләштерә ала. Төп шарт булып, гаиләнең җан кереме башына кереме түбән булуы һәм мөлкәт белән тәэмин ителеше таләпләргә туры килүе тора. Мисал өчен, стандарт ике гаиләле ике балалы гаиләгә, әти-әнисен дә кертеп, җан башына кереме 9928 сумнан кимрәк, торак мәйданы 40 квадрат метрдан, җире егерме сутыйдан җан башына артмаска тиеш.

Эшкә урнашкан кешеләргә узган ел түләүләр ел дәвамында башкарылса, быел ул дүрт ай дәвамында ун мең ике йөз туксан дүрт сум күләмендә түләнәчәк. Шуның беренче аенда мәшгульлек үзәгенә исәпкә баскан өчен түләнә, калган өч ае эшләп торган очракта түләнә. Шулай ук тагын бер яңалык бар бездә, бу елдан налогларына бурычлары булган гаиләләргә күпбалалы гаилә таныклыгы бирелми башлаячак, һәм пенсионерлар шифаханәләргә бару өчен чиратка куелмыйлар һәм чираттагыларына юлламалар бирелмәячәк. Соцконтракт буенча тагын шуны әйтәсем килә һәм җитәкчеләргә дә мөрәҗәгать итәсем килә, эшкә керергә ярдәм сорап, эшкә керүне Эшкә керергә гариза язырга килгән кешеләрне оформить иткәнче, приказлар язганчы, социаль яклау бүлегенә безгә җибәрсәгез иде, һәм без, аларның туры килүенә карап, менә шушы соцконтракт белән аларга ярдәм итер идек. Узган ел без 34 кешене эшкә урнаштырып, аларга шушындый түләүләр башкарылса, бу елны 70 кешене эшкә урнаштырып, шушындый түләүләр белән без ярдәм итәргә планлаштырабыз.
Миләүшә Бәүзиновна, бу үз эшен башларга теләүчеләргә дип әйттегез бит әле. Әйе, бу яңалык, узган елны бу әйбер юк иде. Аңлатырга теләсәгез, тәртибе ничегрәк булачак? Узган ел үз мәшгульлек белән ике кешегә акча каралган иде, аларга бер-бер гаиләгә 50 мең сум күләмендә без акча түләгән идек һәм алар үз эшләрен башлап җибәргәннәр иде. Бу елны бу акчаның да күләме артты, 75 меңгә чаклы. Һәм егерме кешене без үз мәшгульлек итеп оформить итеп, аларның эш башлап алырга ярдәм итә алабыз.
Ярый, рәхмәт. Менә бу кешеләргә ярдәм күрсәтү буенча эшләү ясыйс, авыл башлыклары белән дә бергәләп эшләдегез. Бу практика ничегрәк, үзен аклыймы һәм аңлатып китсәгез иде, тәртибен, ничек менә кеше Ә кыенсынырга да мөмкин, төшә, төшеп җитәлмәскә дә мөмкин. Бөтен тәртибен, нечкәлекләрен белү өчен авыл башлыгына мөрәҗәгать итәргә кирәкләрме, ничек алар менә бу һәм үзләренең бакчалары, җирләре исәпкә алынамы? Кайчакта бит керемне алар да арттыра. Шуның Әйе, өчен әйе, әйбәт әлбәттә. буларга да, көтелгән. Без узган ел чынлап та авыл башлыклары белән бик әйбәт эшләдек. Алар бит инде авылда булган кешеләрне беләләр, кемнең эшсез калганын, кемнең пай җирләре булганын. Безгә бит инде иң комаучалаганы пай җирләре булу. Чыларга без ярдәм итә алмыйбыз, алар имущественно обеспеченный кеше булып торалар. Быел да авыл башлыклары белән эшебезне дәвам итәргә планлаштырабыз һәм җитәкчеләр белән дә эшләргә, чөнки безгә быел күбрәк приоритетнырак эшкә урнаштыру буенча ярдәм итү каралган һәм аңа акчасы да күбрәк каралган быел.
Менә бу акчаларны алганнан соң, алар билгеле бер вакыттан соң сезгә хисап тоталармы, документларны бирәләрме? Әйе, без алты айга чаклы контракт төзелә, алты ай дәвамында алар үзләренең һәм гаиләләренең доходларын китереп торалар һәм ел дәвамында һәм Ел узгач, алар хисап тоталар. Без ярдәм иткәннән соң, гаиләнең кереме артырга тиеш. Шуның өчен без аларны контрольгә алып торабыз. Бүгенге көндә дә безнең узган ел ярдәм иткән, ярдәм күрсәткән кешеләрнең делолары Казанда, үзебезнең министерствода тикшерүдә. Менә унтугызыннан без Россия Федерациясенең Счетный палатасына июнь аенда ярдәм күрсәткән гаиләләрнең делоларын җибәрәбез. Аларны тикшереп торалар.
Нәвоиядән Оскаремле гаилә тарафыннан бер генә тапкыр алынамы, или нинди ешыкта алып буламыны, ул ничегрәк тә тәләп итеп куела? Ике елга бер тапкыр, алып итеп каралган, әйе, алырга мөмкин.